Dewleta Tirk hem li Rojavayê Kurdistanê û li Sûriyê û hem jî li Başûrê Kurdistanê di nava liv û tevgereke nû de ye. Kiryarên pêk tînin bi Kurdan re ango rasterast bi du statuyên Kurdan re têkil darin. Mixabin li her du hereman jî hin Kurd piştgiriya wan dikin. Hêzên hegemon yên cîhanê jî piranî bêdeng in. Carna ew jî piştgiriya xwe ya bi dewleta Tirk re eşkere dikin. Tiştên li heremên dagirkirî yên Rojavayê Kurdistanê û di Sûriyê de diqewimin, sedema esasî kiryar û gotinên Erdogan in. Erdogan ji bo ku Kurd nebine xwedî statû berê xwe dabû Rojavayê Kurdistanê, lê vê yekê pêşiya Kurdan negirt, Kurdên Rojava hem DAIŞ'a Erdogan şikenandin û hem jî statûyeke de facto ava kirin. Erdogan Niha ji bo bikaribe Esad bavij û ser Kurdan li pey hevdîtinê ye ji her tiştî re amade ye. Heke Esad berê xwe bidê axên Rojavayê Kurdistanê dikarê hemû deverên dagirkirî teslîmî Esad bike. Ji bo vê yekê jî tenê yek tiştî ji Esad daxwaz dike. Bila efûyeke giştî derxe. Çeteyan bikê beşeke artêşa Sûriyê û koçberên li Tirkiyê ne şûnda bigirê. Lê diyar e Erdogan tengav bûye Ev car dora Esad e û ew bi Erdogan re wê bileyze. Erdogan rojava Sûriyê siyaseta qirêj dimeşîne û ji aliyekî ve jî hezaran leşkerên xwe bi tevî haletên leşkerî dikişîne başûrê Kurdistanê. Li hin hereman dest pê kirine li ser rêyan seytereya danîne, nasnameyên gelên başûr kontrol dikin, tê gotin hêzên xwe li derdora Hewlêrê jî civandine. Leşkerên Tirk li ser riyên esasî yên Behdînanê ber bi baregehên dagirkeriyê ve diçin. Ne rayedarên PDKê, ne hikûmeta heremê û ne jî hikûmeta navendî ji bo vê destdirêjiya Tirkiyê yek tiştekî nabêjin. Niha jî eşkere tê dîtin ku ev plana ne tenê plana dewleta Tirk e. Her wiha Hikûmeta navendî û PDK jî di nava planê de ne. Heke ne wiha bê bi dek û dolaban PKK û YNKê ji hin şewatên bazarên Başûrê Kurdistanê sûcbar ne dikirin. YNK jî, PKK jî li hemberî vê senaryoya çêkirî ya PDK û Wezareta Navxwe ya Iraqê Bertek nîşan dan. Piştî berteka yenekê derdora pedekê gav paş te avêtin û yeneke weke partiya tewanbar nekirin lê heman tişt ji bo pekekê nakin. Derdê wan diyar e. Sibe roj êrîşên tundiyê dewleta Tirk dest pê dike, naxwazin gel bertekê nîşan bidin, ji bo wê jî divê pekeke weke rêxistineke tewanbar nîşan bidin. Ev komploya dûmahî ya bêbînî ji ber vê yekê ye ji raya giştî re radgihînin. Çêkerê vê komployê mîta dewleta Tirk e. Yên birê ve dibin jî mixabin pdk û wezareta navxwe ya Iraqê ye. Ev hemû bi me nîşan dide ku Kurd careke din di heyameke zor de ne. Erdogan xitimiye lawaz bûye û bi destê wî de tenê dijminatiya Kurdan maye. Di vî warî de jî ji pdk piştgiriyeke baş digire. Bi gotineke din bi hev re tevdigerin. Diyar e PDK jî xitimiye. Ev xitimandin wê lawaz dike. Di hilbijartineke nû de mimkun e ku gelek deng winda bike. Ev siyaseta berjewendîperest e ku her du aliyan tîne ber hev, ango derdê wan ne rewşa gel e. Derdê wan pêşeroja destlatariya wan û qaseya malbata wan e. Kurd divê êdî vê rewşê bibînin, mesele ne hizbî ye, ji hizba wêdetir e. Kurd divê careke din derfet nedin siyaseta dijminahiya li dijî gelê Kurd û Kurdistanê.